Atu i kan cawn dingmi hi Australia COVID-19 ruangah sianginn an khar, lai cacawnnak an khar, biakinn kan khar caah zeitindah Zoom hmangin Laica kan chimh hna lai, zeitindah Sunday School kan cawnpiak hna lai ti kha van chim ka duhmi a si. Ṭhen hni ai ṭhen lai. Cawnpiaktu, Saya sayamah te nih zeitindah Zoom hmangin kan cawnpiak hna lai ti le a ṭhenhnihnak cu kan fale nih zeitindah phone, iPad, computer hmangin zeitindah an rak cawn lai ti kha a si lai. A pakhatnak bik ah saya sayamah te nih computer nan neih hau, cun webcam nan neih hau. Mouse hi neih khawh ahcun a ṭha bik. le laptop zongin ai hmang kho ve ti kha van chim ka duh. Atu cu saya sayamah te nih zeitindah Zoom software kan install lai, zeitindah mah hi cawnpiaknak hi kan tuah lai ti kha kan cawng lai. A pakhatnak ah na computer na on i web browser pakhat na on mah cu ahcun Zoom software download Zoom download for Windows. Windows hmangmi nan si ahcun mah cu ahcun hika zawn hi Zoom download timi hi na van tuah i mah cu hnu ahcun hitihin a um i save file na ti hitihin na ti i run na tuah i mah kha ti khan Zoom kha install na tuah Sign in na tuah lai. A voikhatnak na hman a si ahcun sign up for free na ti lai. Na neih cang caah na email na ṭial, na password na ṭial. Cu hnu ahcun sign in na tuah. Ka hin hum, chat, meeting contract tin um i um ah hin na kal a pakhatnak bik ah zeidah na tuah hau ti si ahcun meeting maw cawnpiaknak na tuah hau i schedule ah na kal lai schedule tahchunnak ah zoom in online ca chimnak hei ti ko si zeitikah a caan Mah hihi minute sawm li nga hei ti ko usih. Zoom hi a free na hman si ahcun minute sawm li lawng kha tuah a ngah. Na cawk ahcun zeican paoh a ngah. Mah hika zawn te hi generate automatically meeting ID hi Hitin na tuah a ṭha. Cun hika hi amah tein password he ai tuah nain password tuah lo ah ṭha zeiruang te cun nu le pa nih an rak thiam lai lo cah mah hite hi password hi na phihpiak. Hika hin video off off na ti ruang cu nai ready rih hlan i na video ai on ahcun a poi lai caah mah khakha video kha na off. telephone le computer audio ti ah na ṭha le calendar hi cu nangmah duhning paoh kha a si. Le mah hika hin na duh si le advance option na ti i mah hika hin a biapi ngaimi cu advance option ah hin enable waiting room Na thawk hlan ah an in hngah khawh. Enable to join before host. Mah zong hi ṭha. Cun mute participants on entry. An van luh tikah an phone onh ciacio ahcun hna cheh tuk lai cah hi pathum te hi tuah a ṭha. Ai ready dih cang. Cu hnu ahcun schedule kan ti i a biapi bikmi cu mah hihi zeithla si ti si ahcun meeting ID te hi na phone in maw Viber in maw na pek hna hau. Tahchunhnak ah mah hi meeting ID cu five five eight two eight four nine nine four mah hite an theih ahcun a dang nih Zoom app an neih hnuhnu cu na duh le Facebook maw na duh ningin na kuat hna. Mah khakha hika zawn te hin hum ah na kal tu cu meetings cachimh kha thawk na duh. Sunday school kan cawng hmasa lai. Starts kan van ti. Na ṭhes ta lai. A aw na thei kho maw ti sit na theih khawh ahcun yes na hmeh. Hello, hika zawn tein signal a kal ko caah yes kan ti. Join her audio ti si. Kha hnu ah join with computer audio ti kha a si. Mah hitihin a si cang. Join audio share screen invite others ti a si. Mah hiti na van luh khawh tikah hin na video kha langhter na duh ahcun tihin na video lang cang i midang kha na chimh khawh cang hna. Tahchunhnak ah zeitindah kan computer hmangin Sunday School hna kan chimh hna lai ti kha van chim ka duh. Tihin na video na phih? Atu cu mah hika share screen timi hi kan computer in kan chimhnak hna ding kha a biapi ngaingai. Tahchunhnak ah, hitihin kan van ti i mah hika hin a zeidah rak hmu hna seh ti na duh ti kha a biapi. Le hika hin basic advance, fast tiin um le basic timi ahcun na computer a langmi paohpaoh kha na chimh hna la tinak khi si. Tiin cun whiteboard nangmah nih ṭial na duhmi zong kha ai tuah kho. Rak hmu hna seh tiah kan duhmi kha hika screen hi a si caah screen thu hi kan van ti i Cer kan ti ahcun hika hi an rak hmuh cang. Tahchunhnak ah, falte pawl hna na kuat duh hna ahcun kan fal na kuat hna. Sinain kan duh bikmi cu kan computer hmangin chimh kan duh caah basic ah kan kal i mahika screen hi rak hmu hna seh ti kan duh caah share kan van tuah. Screen sharing kan van tuah i Kan rak timhlamh ciami Sunday School cawn dingmi hna kha tihin kan van ti: Online Sunday School cawnnak Wow! Tuchun i kan cawn dingmi cu David le Goliath a si lai ti hna kha kan van ti. Wow! David le Goliath! liantatakmi le hmemi ti bantuk kha kan van ti i mah hika i na computer na piahmi paohpaoh kha an phone in an iPad in an tablet in midang nih khan an rak hmuh khawh ve hitihin David le Goliath kong hna kha na rak i timhlamh ciami kha na cawnpiak hna tahchunnak ah langviar seh ti duh ahcun Wow! David and Goliath, David le Goliath na van ti. Wow! A sang taktak nih cu ngakchiapa te lawng si. Lungai char i a cal bak ah a cheh. Phukkung ti a tlu. Cu hnu ah cun amah naam lila kha ai lak i hitihin a ngawng a tan. Atu cu video kan zoh lai. Video zoh nan duh ko lo maw? Na van ti i

Tucu Lai cachimtu lei kamah kan van kal lai i Lai cacawnnak timhlamh ciami kha kan rak nei tihin. Online Lai cacawnnak ha atu cu a tanglei tisik an hnah theirawl pawl hi an min kan chim hna lai. Mah hihi Mirang nih banana an ti le Lai holh in nan thei kho maw? Banhla! Mahite bonbok, mahite Rungtaban maite nan hmu bel maw? Mai, muici in wow! Mah hi zei, mah hi zei tiin nan chimh khawh hna. Mah cu lawng si loin zei bantuk dah nan tuah khawh ti si ahcun mah hika zawn ahhin screen share timi kha Mah hika zawn te hi stop share na ti tikah an hmu kho lo. Atu cu screen share ti kha kan van hmeh ṭhan. Zeidah kan share la ti si ahcun hika whiteboard hna hi share kan duh. Share kan van ti i zeidah a cuang kho ti si ahcun kha mah hika zawn hin aa hmanthlak ka suai la nan rak suai ve la, vailamtah tung ka suai la nan rak suai ve la ti phun in tihin. Tihin na tuahmi paohpaoh kha an rak hmuh dih lai. Hnawh na duh si ahcun hi eraser na lak lai i tikhan na hnawh lai. Tahchunhnak ah, ka ṭialmi hi rel u tiah na ti hna si ahcun hitihin na duh le na lenhter khawh. Ka ṭialmi paoh hi van rel u. Rel nan thiam maw? Nihin cu inn ah ka um, mah hihi zeidah opum kan suai la ti ahcun zeidah si opum? Mah hihi zei muici thlaw si na ti i mah hi zei muici thlaw si a sen? ti bantuk khan na tuah khawh. Cu hnu ahcun an van tuahmi a ṭhat tuk ahcun hika hin na tuahmi ṭha, ṭha hei ti bantuk pawl. Na hmaan, na hal hna, an van in leh i an tuahmi a palh ahcun na palh, na palh, na palh. Na hmaan, a ṭha bak hei ti bantuk pawl kha na tuah khawh hna. Ka ti khan Laica na cawnpiak khawh hna. Tahchunhnak ah, na duhmi paoh zong kha hika hin khah, atu cu ka ṭialmi paohpaoh hi nan rak tuah lai tiah na fial hna i hika zawn ah hin aa cafang lian pipi deuh hna an hei thim. Atu cu kan zate in Kan laam hna lai na ti la maw? Atu cu ka ṭialmi paoh nan rel lai tiin na duhmi paohpaoh kha huaihbawt bantukin na computer in na cawnpiak khawh hna. A fawite nan thiam ko lai dah tiah ruahchannak ka ngei. Atu i kan cawn dingmi hi zeitindah Sunday School kan sayate nih Zoom in an kan chimmi kan rak ngaih lai, kan cawn lai ti kha si lai. A hmasa bik ah Zoom app timi kha nan download lai. iPhone a si ahcun App Store ah nan kal lai. Android a si ahcun Play Store ah nan kal lai. iPhone si caah App Store ah ka kal. Cu hnu ahcun sa caah ka kal i Zoom ti ka ṭial lai. Zoom app. Mah hihi Zoom hi mahite si i ka download. Ka download dih. Cu hnu ahcun Open ka tuah. Mah hi ahhin sign up sign in zong a hau lo. Zeidah hau ti cun join a meeting mah hi hlan ahhin mah hi ahhin saya sayamah te nih meeting idea in kuat. Caan in kuatmi cu Zoom in Sunday school kan cawng lai. Tahchunhnak ah Zoom in Laica kan cawng lai ti bantuk khan in kuat lai. Zoom ong law join meeting tiah rak hmet law ID number kha

two eight four cu kho in cun nine nine four nine nine four ti kha na ti i ka hin join tiah na ti khati khan na ti i cawnpiaktu nih an in cawnpiakmi paohpaoh kha na phone in na rak theih khawh a aw he a video he

Tahchunhnak ah, biahal ding na neih a si ahcun bia zong na hei hal khawh, na mui zong kha kamkhat lei ah a va cuang ve. Cun na video on na duh a si ahcun a tanglei te i a ummi video icon te kha na van hmeh i na video ai thei kho. An rak in hmuh khawh ve. A donghnak bik ah mark na duh ahcun leave timi te kha na hmeh lai i cuticun na tuah khawh. A fawite caah na thiam lai, nang na caah cun a harmi zeihmanh um lo ti kha van chim ka duh.